ס'איז נישט געווען אזא מושג א חתונה זאל האבן א זינגער. מחוש ניצל האט נאכנישט געזינגען ביי חתונות דעמאלט. כ'האלט אז אימפערפעקשאנס מאכט עס פערפעקט. זהר האט דיר פשוט פשט. ווייסטו וואס? בילקעס אן יו? יא. גוט. פרעגסט פאר וויפיל מענטשן. אה, הייבט זיך אן. עני היטס סאו בעד? איי ריעלי סטראגל וויט די שאו. מענטשן מאכן אדווייס פאר מאכט די געשעפט. די אפלייענס היינט איז א פעין. ס'מוז זיין, מ'מוז סאספענדן. מאוו אן. און איך האב געווארפן די פופציג פונט אין די ער. פֿופֿצן איט געיוו מי סאטש א בוסט! איך געדענק נאך ליפא קומען קיין וואלקאם סטאר דערויף וואלאפן מיט א קליינע בלויע קערי בעג מיט א גאנצע פאק פון זיין סידיס לטובה און פרעגט ווי מ'קען דאס פארקויפן.
ברוכים הבאים צו נאך א עפיזאד פון פשוט פשט. מ'האט געמאכט אביסל א טשעינדזש היינט אין די סטודיאו פאר די וואס איז צוגעוואוינט. די עולם זאל אונז לאזן וויסן אויב מ'פרעפערט די נייע סעטאפ אדער די אלטע. באט די כבוד אונזער גאסט האט געבעטן מ'זאל מאכן די טשעינדזש, ער פארשטייט אביסל אין דעם. כ'מיין כ'מיין נאך די פאדקעסט גייט מען פונקטליך פארשטיין פארוואס ער האט געהייסן מאכן א טויש. געהייסן?
ווער?
מ'פרובירט. כ'האב שוין אפאר מאל געטראכט פון דעם אבער יעצט לכבודו. האסט אינסיסטעד.
כ'בין זייער קלאר.
נו. על כל פנים איז אונז האבן א חשוב'ע גאסט ר' סרולי גינזבערג. נייס טו בי העיר. און די עולם, ס'דא א חלק פון די עולם וואס האט מסתמא קען די נאמען פון די ווארט א מינוט.

מיין טאטע איז געבוירן ארץ ישראל אין ארץ ישראל, ער איז געבוירן אין ניינטין פארטי טו, סאו אין זיין פאספארט איז געשטאנען בארן אין פאלעסטיין, סאו ער איז נישט געבוירן אין איזרעיל, סאו מיין טאטע האט געוואוינט אין ארץ ישראל ביז ער איז געווען דרייצן, דרייצן א האלב עפעס אזוי, ענק זענען דאך ביידע בעלזא, מיין טאטע איז געבן די האנט פאר בעלזא רב זכרונו לברכה, ער האט געהאט א קשר מיט זיין פארהייט פון.

ענד איט וואס א פיגור טו לוק אפ טו, מיין פאדער האט געענדיגט ש ס אפאר מאל, ער האט געלעבט אין תורה, יעט הי וואס סאטש א נארמאל פערסאן, הי וואס אלוועיס א ווארקינג פערסאן, עקסטריעמלי לאווינג פאדער ענד גרענד פאדער, סאו איי וואס ווערי לאקי, סאו באט מיין טאטע איז ארץ ישראל'דיגער, מיין זיידע מיין טאטע'ס טאטע איז געווען א ווינער, פון דארט קומט מיין פערפעקשעניזעם ווייל די ווינער זענען אלעס ווערי קארעקט, מיין זיידע קען את רבי שמעי' וואזנער, געקומען צוזאמען מיט אים מיין איך קיין ארץ ישראל. כ'בין געווען ביי רבי שמעון וואזנער ווען איז געווען אבאוט האנדרעד האנדרעד ענד וואן, כ'האב אים געגעבן שלום, און האב געפרעגט ווי אזוי חי, זאגט ער גינזבורג געט אים כ'זאל קוק אן, דער גינזבורג קען איך שוין איבער אכציג יאר, ער האט געדינגט יעדע מענטש רבי שמואל וואזנער, סאו יא, און פון מיין מאמע'ס זייט, מיין מאמע איז געבוירן אין טשעקסלאוואקיע, היינט איז עס טשעק רעפאבליק. און סלאוואקיע, טו קאנטריס, ס'איז געווען דעמאלס טשעקאסלאוואקיע. מיין זיידע איז אויך פון טשעקאסלאוואקיע. אה יא? אקעי.
סאו מיין מאמע איז דארט געבוירן, מיין מאמע איז אויפגעוואקסן אין דאבלין אין איירלענד, און שפעטער דער מאווד אווער היער. סאו מיין טאטע איז אויך געקומען אהער, מיין טאטע איז אויפגעוואקסן אין ארץ ישראל, אבער נאך נאך ארץ ישראל איז ער געקומען דירעקט קיין לונדון, ווייל מיין זיידע איז געקומען דא וואוינען, הי העד הארט פראבלעמס, הארט אישוס, סאו ער האט געפרעגט בעלז רב, ער טאלד מי שיקאם ווער ער איז גאט רעלעטיווס, ער האט געהאט דא צוויי שוועסטערס,

איך בין דארט אויפגעוואקסן ביז מיין בר מצוה, און נאכדעם האב איך געלערנט אין מספתא, וואו איז אפ די ראוד און ס'האבן געוואוינט אין דאון קארווידעל, און די ווייסט ווען איך האב געלערנט אין מספתא, ס'איז נישט געווען אזויווי היינט, די ווייסט די מושג פון ישיבה קטנה ישיבה גדולה דידנט עקזיסט אין מיי טיימס, א טאטע האט אריינגעשריבן זיין זון דרייצן פערצן יאר אין ישיבה, הי וואס קלער טיל עיטין, און נישט נאר מספתא אויך קיין די גאנצע פעין, נאכאמאל פון נאכאמאל עפלייען, נאכאמאל לא נתקבל, איט וואזענט סאטש א מיסטעיק, אונז האבן געלערנט שי' אלף איז געווען אונטן, אין מספתא, ווייסט ביי עיטי סיקס די קאר פארק דארט אונטן, רבי אליעזר בענעדיט איז געווען מלא גדשיה, באט אונז האבן געגעסן, געדאווענט, אלעס צוזאמען מיט די רעסט אוו ישיבה, אין א וועי איט מעטשארד אפ א בוי, ווייל האסט דיך אויך געדרייט מיט מיט אכצן יעריגע בחורים אויך, סאו איט וואזענט, איט וואס געווען איין ישיבה, סאו ס'איז געווען די זאך. כ'ווייס נישט צו איז געכאפט וואס דו זאגסט דערווארט יעצט אז דעס איז א פעין

פון דארט איז אביסל געקומען די ווארט אין א מינוט ס'ליגט אין מיין בלוט אביסל די די קעטש אן טו א ווארט, עפעס א גוט ווארט אויף די פרשה, וויל געט אונטער גייט עס קאווערן באריכות באלד, אקעי סאו לעטס סטארט וויז. יא סאו איך האב דא חתונה געהאט מיין שווער זי ביאסל מרגליות, נישט צו די קענסט אים צו נישט, באט פון עלם פארק, מיין שווער איז איים לאקי טו העוו סאטש א שווער, מיין שווער דארף מיך גארנישט זאגן, דארף גארנישט טוהן, דזשאסט היז עפיערענס, אים זעהן איז א ראול מאדעל.

סאו איך האב דא חתונה געהאט, סאו דו וועסט אריינגיין אינטו די מוזיק ליין האו איט אלל קעים, סאו פירסט אוו אלל האלב פון די וויוערס וואס גייען מיך זעהן דא היינט פראבעבלי דאונט איווען נאו אז איך בין געווען אין מוזיק, פראבעבלי מיט די אלע נייע זינגערס היינט און איטס קאנסטענטלי טשעינדזשינג,

דער איז נאו פוינט אין טרייענג טו בי א מיוזישען. סאו איך בין געבוירן זיין א מיוזיקל, א גיפט וואס די אייבערשטער האט מיך געגעבן, ענד וויל סאן פיינד אוט איט. יעדע מענטש האט גיפטס, ענד יו העוו טו עקספלאר יור גיפטס, ענד יוז דעם, ביקאז דעטס וויי זיי דער. סאו איך בין, איך האב א רעקארדינג ווי איך בין פֿינף יאר אלט, און איך זינג א שטיקל פון יאסעלע. די ברוך שמים שטיקל, קענסט די באקאנטע שטיקל? אנא אנא עבדו, אלע קענען די שטיקל. סאו איך האב עס לעצטענס געשפילט פאר מיין טאטע פאר ער איז אוועק. איך האב געקויפט א אלטע טעיפ רעקארדער, ס'איז אן אולד טעיפ, איך וואס פייוו יערס אולד, איים קווייט אימפרעסד האו איי סענג ווען אי וואס פייוו, די אלע קנייטשן אלע שטיקלעך. נאו איי ליסן טו איט, זעה איך אז איך בין געווען קווייט מיוזיקעל, סאו יא איך בין שוין אלס קינד געווען מיוזיקעל, יעצט איז אזוי, שפיל מוזיק, איך בין געווען אין האלידעיס, סאו פראבעלי עיט ניין טען יערס אולד, ס'וועט געווען קיין וועסטקליף אדער קליפטאנוויל, דעט וואס, קליפטאנוויל איז שוין געווען, שוין געווען אפגרעיד, ס'איז נישט געווען די גאנצע מושג פון די געפאר וואס ס'איז דא היינט.
יא, ס'איז געווען די זאך. סאו, איז מיר געווען א געשעפט וואלווארטס. געדענקסט זיך די געשעפט וואלווארטס? ס'האט געהאט כל מיני שמאנצעס. און איך האב געזען דארט אן די שעלף א מעלאדיקע. נאו, א ריעל מעלאדיקע איז אזוי ווי א. א קיבאורד, א קליינע קיבאורד, און די וועג ווי סאונד, יעדע זאך דארף האבן א זאך וויאזוי סאונד קומט ארויס, סאו א ריעל מעלאדיקע איז גאט לייק א פייפ, ס'גייט אריין, די בלאזט, און ווייל יו בלאוינג, ווייל יו בלאוינג איז, ס'מאכט די סאונדס, און די קענסט מאכן די סאונד שטערקער, שוואכער, יא, איז לייק אזוי ווי אקארדיאן האט ער, סאו דארט איז געווען א מעלאדיקע אן די פייפ, איט וואס זשאסט, איט וואס רעד, כ'געדענק עס נאך ווי היינט, כ'געדענק נאך די באקס איז געקומען אין דעם. ס'איז א מעלאדיקע וואס האט געהאט דשאסט די קיבאורד און נאך א קליינע שטיקל, דאס איז בעיסיקלי א גרויסע וועיפ, באט מ'האט נישט, יו דידנט אינהעיל יו עקסהעילד. סאו מ'האט זיך געדארפט האלטן מיט די קי'ס נעבן די מויל? יא, מ'האט זיך געהאלטן אזוי און מ'האט געשפילט אזוי. סאו איך געדענק איך האב געבעטן מיין טאטע מאמע זאלן עס מיך קויפן, כ'מיין זיי האבן געקויפט צוויי, זיי האבן געקויפט איינס פאר'ן ברודער הערשי עז וועל, קאוז היז אלסא ווערי מיוזיקל, היז פראבעבלי איוון מאר מיוזיקל דען מי.

סאו
איך האב געשפילט די ניגון, שפעטער האב איך בכל זאת געהערט נאך א ניגון צו שפילן, טאראראראראראראם פאם טא. נעה, אביסל מער קאמפליקעיטעד. יא, אביסל מער קאמפליקעיטעד, איך פארשטייסט. סטרעיט עוועי איך האב אנגעהויבן צו שפילן. ווען, איך ווייס נישט ווי לאנג שפעטער ס'איז געווען, האב איך געבעטן מיין טאטע אז מ'זאל מיך קויפן א קיבאורד. כ'דענק מיין פעטער מרת חמה טערש זכרונה לברכה האט געהאט א קעסיאו עם טי סיקסטי פייוו איז געווען די מאדעל נומבער איך געדענק עס נאך א ווייסע קעסיאו און איך האב געהאט איין מאדעל דאון עם טי פיפטי פאר איך האב אנגעהויבן שפילן איך האב געשפילט און געשפילט כ'מיין מיין בי די הערשי האט אויך געשפילט אויף דעם ס'איז געווארן דארט האב איך אנגעהויבן צו שפילן. יא אלס יונגע בחור ווערי ווערי יונג שפעטער האב איך געקויפט כ'מיין מיין טאטע האט עס מיך געקויפט. מ'האט עצמך אפשר געקויפט יא אין ארגוס אביסל א גרעסערע קיבאורד. יעצט אזוי איך האב געזאגט שוין געווען מספטא בין איך געווען ישיבה קטנה, נישט ישיבה קטנה געווען די ערשטע שיעור, ס'איז געקומען פירעם האב איך געאפערט צו שפילן אויף א טראק לייוו מוזיק. מוז וויסן פארדעם איז נישט געווען אזא מושג פירעם זאל זיין הויכע מוזיק אויף די גאס. דידנט עקזיסט, ס'געווען א פערד און וואגן פאר די פירום רוף, אדער א סטרעטש לימא, דעט וואס איט, און נאכדעם ביהיינד איט איז געווען די באס. צו ס'איז געווען אופן עיר באס בין איך נישט זעכער, באט די היינו המה איז געווען די באס מיט די בחורים. די גאנצע מושג פון לאוד מוזיק האט זיך דא אנגעהויבן. דו האסט אינטראדוסט די האללעלעס און סטענפארד היל. די האללעלעס און סטענפארד היל, איי עם די קאלפריט, יעס, אלעס איז מיין שולד. סאו,

כ'געדענק ס'איז געווען בלעק ענד ווייט, און ס'איז שוין געווארן מאר מאדערן, איז שוין געווארן קאלערד, די פראנט פעידזש איז געווען קאלערד. א היימישע אינגערמאן קען באשיינען א שמחה מיט א נייע כ'האב עס עקשעלי געמאכט קווייט פראפעשענעל, און יא, כ'האב געמאכט, מיין שוואגער האט מיך געמאכט א לאגא, גינזבערג מוזיק, וואן מען בענד פאר אלל יור אקעיזשענס, כ'האב באקומען די ערשטע בוקינג פאר די אדווערט, צו אז די אדווערט איז אריינגעקומען לאמיר זאגן דאנערשטאג, און יענע וואך דינסטאג אדער מאנטאג האב איך באקומען מיין ערשטע קאסטומער איז געווען ר' שמואל גביר גליק זכרונו לברכה. הי בוקט מיר פאר שבע ברכות. סאו כ'דארף האבן עקוויפמענט. כ'האב געהאט א קיבאורד באט יו ניד א ספיקער. סאו כ'האב געהאט צייט אין די ספירה סאו איי אפראוטשד נחמן מאטיאש די מאוסט פארגינינג פערסאן יו קען פיינד ענד הי וואס עווער סאו העלפפול. כ'האב הכרת הטוב צו אים ביז די היינטיגע טאג. סאו ער האט מיך פארשאפט א קאמבאו האט עס געהייסן. היינט ווייסט מען דאך יעדער האט א מיקסער. סאו די מיקסער עדזשאסט יור סאונדס. און די מיקסער וואנס יו העוו יור עדזשאסטעד סאונד די ווייער טעיקס איט די קעיבל טעיקס איט טו די ספיקער.

און איי גאט פעיד פיפטי פאונדס פאר די שעיוו ברכות, איך געדענק איך בין אהיים געקומען סאיז וואס די פירסט ביט אוו מאני איי עווער ערנד אין מיי לייף, איך האב נישט געארבעט אלס בחור, איך האב געזעצט אין ישיבה איך האב געלערנט, וואו. דזשאסט פאר קאמפעריזאן פערפעסעס וואס איז דעמאלטס געווען א עווערעדזש וועידזש, א וויקלי וועידזש? ווען איך האב אנגעהויבן ארבעטן האב איך באקומען לייק איי טינק טרי פאונד טווענטי א אוער. טרי פאונט פיפטי איט וואס וועל פעיד. אוי אקעי סאו סאיז געווען א שיינע סכום די פֿופֿציק פונט. סגעווען זייער א שיינע סכום. אקעי. ענד איל נעווער פארגעט איך בין אהיים געקומען און איך האב געווארפן די פֿופֿציק פונט אין די עיר איך בין געווען אזוי עקסייטעד איך האב געמאכט פֿופֿציק איט געיוו מי סאטש א בוסט כהאב פארדינט די ערשטע געלט אין מיין לעבן פֿופֿטי פאונדס איי רעמעמבער איי שאוד איט טו מא ווייף פֿופֿטי פאונדס איי גאט פֿופֿטי פאונדס איך בין געווען אזוי עקסייטעד. בקיצור, שפעטער מיט די מיט די עדווערט האב איך אנגעהויבן באקומען אביסל מער בוקינגס, און איין טאג, פאסט פארווארדינג אביסל, איז דא א איד בן צום ביס מערדערשע מענדל האגער, גאר א טייערע איד, סאו הי קאלד מי אפ, עס איז געווען זיין עלטסטע טאכטער'ס חתונה, און זאגט איי וואנט א בוק יו פאר חתונה, איך בין געווען א חתן, איים נאט רעדי פאר דעט יעט, באט יא איך וויל דיך בוקן פאר א חתונה.

מען האט זיך אוועק געזעצט מען האט געשפילט די ניגון און געגאנגען ווייטער און כ'האב געשפילט די חתונה און ער וואס פיין איי מעיד איט טרו. ביי די חתונה איז געווען א איד כ'מיין ער לעבט שוין נישט רבי איזי האראוויץ א איד פון גאלדס גרין א הענדעם א טייער איד געווען קווייט א פיו יערס לעיטער האט ער מיך געבוקט כ'מיין ס'געווען א סיום השס פאר רבי חיים האלפערנס בית מדרש ער געט א שיעור דף היומי סאו ער האט מיך געזאגט ער האט מיך געהערט ביי די חתונה הי וואנטס טו בוק מי. סאו דארט האט זיך אנגעהויבן מיין מארקעט און די גאלדסמינע חברה, די שענערע חתונות, און איי אלוועיס געב ווערי ווערי גוד סערוויס. ס'געקומען צו א פוינט ווי איך האב מיך געוואלט אויסלערנען זינגען אויכעט, סאו איי וואנטעד טו ברענג סאמטינג ניו טו די מארקעט. ס'נישט געווען אזא מושג א חתונה זאל האבן א זינגער. דידנט עקזיסט, מיכאל שניצלער האט נאכנישט געזינגען ביי חתונות דעמאלטס, איט דידנט עקזיסט, סאו ס'איז געווען א מוזישאן, מ'האט געשפילט די מוזיק און פיניש, די אנלי וואנס דעט סענג איז געווען משה טעמיר און, באט אין די היימישע עולם איז נישט געווען די זאך, חסידישע זינגער איז נאכנישט געווען, נישט געווען די זאך, סאו כ'האב מיך געוואלט אויסלערנען זינגען, צו עימיצער א חבר מיינער, עקשעלי צוויי מענטשן, האבן מיך פארשדכנ'ט מיט עפעס א וואויס טיטשער.

די דייעפרעם אויך אויסגעלערנט איז דא א מאסל דא ענד יו ווען יו אינהעיל יו דאנט אינהעיל אין יור לאנגס יו אינהעיל אין יור אין יור דייעפרעם ענד דעט פושעס אפ יור לאנגס סאו יו דזשאסט לעט איט גאו אוט סאו יו דאנט סטרעין יור וואויס אלעס סאיז די פאוער אוו עיר בעסיקלי דאס איז די האול סינגינג איז פאוער אוו עיר סאו ער ער האט מיך געגעבן וואויס טרעינינג ענד איי ווענט טרו קווייט א פיו מאנטס און ווערי אינטענס טרעינינג האב איך געהאט אויף מיין וואויס ענד איט דיד מי גוד טיל טודעי.
סאו עווענטשעלי האט ער מיך געזאגט אז ער וויל זינגען מיט שפילן, דארף מען זעהן האו איט קען ווארק טאגעדער, דו זינגסט דא אזוי און דו זינגסט א ניגון, איי וואנט העיר יו פלעי, סאו האב איך מיטגעשלעפט מיין קיבאורד, איך האב שוין געהאט א בעסערע קיבאורד דעמאלטס, איך האב עס מיטגעשלעפט אהין מיט מיין סטענד, ענד ער האט געהאט א גרויסע דאג, די דאג יוזט טו ליסן דער, ענד הי וואס ווערי קאלם ווען כ'האב געזינגען, האט זיך אייביג אוועק געזעצט, יעדער האט כ'האב געהאט א מייוון, ער האט זיך אוועק געזעצט דארט, די דאג האט געזאגט נבינות, ער איז געווען שטיל אבער גוט געזינגען, הי סטארטעד בארקינג האב איך געוויסט ער ווענט אויף טאן, סאו אין די בעק אוו די רום, כ'האב גענומען און כ'האב געפרעקטיסט די זעלבע ניגון יעדע וואך, און וואס ער האט געטון, ער האט מיך אויסגעלערנט. וועלכע ניגון איז געווען?
כאיל תאריק פון אברהם פריד, פראבעלי יו גייס דאנט איווען קנאו די סאנג, א יוסי גרין ניגון. כהיו ת הרוג אלפים, וואטעווער, ס'איז א ביוטעפול סאנג, וואן אוו די אולדיס, ווערי קלעסיקעל סאנג, איטס א סמוט סאנג, הי טאוט מי פירסט טו סינג סלאו סאנגס, סאו ער האט צוגעהערט און ער האט מיך אייביג אדזשאסטעד, די פרעיזעס אר טו לאנג, און ער האט מיך אויסגענוצט דא אז איך וויל לעגאטא, סטעקאטא, ווייל סמוט אדער צוהאקט, סאו ווען דו זינגסט א שנעלע ניגון יו העוו טו בי עיבל טו בריעט אין ענד אוט צו האקן די ווערטער, און א סלאו סאנג קענסטו נישט זינגען אין שטיקלעך דו מוזט זינגען סמאד, סאו ער האט מיך אויסגענע ער יוזד דיס סאנג עז א סעמפל יעדע וואך צו פארבעסערן האו טו פרעיז טינגס, ענד פרום דער איי טאק איט טו אנאדער סאנג, שוין איך בין כ'פעלט רעדי אז כ'קען שוין זינגען אפאר פשוט'ע ניגונים. יעצט, איך בין בטבע א מורא'דיגע שעמעדיגע, איים ווערי שיי פערסאן, כ'האב פיינט צו עפענען מיין מויל אין פאבליק, אפילו, אפילו איווען טודעי, איי ספיעק טו א פאבליק באט נאט אין פאבליק, איך האב פיינט צו רעדן אין פאבליק. סאו יעצט גיי עפן דיין מויל און און זינג ביי חתונה. איך בין געווען אין א, ביי, כ'מיין ס'איז געווען זי א פאש בר מצוה געווען אין נאריס לי, אין אין העמפסטעד. סאו כ'האב דיסיידעד דעמאלטס כ'גיי זינגען איין ניגון ביי די דינער, און איך האב געטראכט די גאנצע צייט מענטשן גייען מיך אנקוקן, ווער דער זינגער? וואס טוט ער? און איים גאנא מעס איט אפ, און איים גאנא פלאפ איט, און כ'האב געהאט די פאטאגרעפער דעמאלטס, אן איסטערלער פאטאגרעפער, דעיוויד סאלאמאן, דער פון ווייט וועדינג האט ער געהייסן דעמאלטס, ער זאגט מיר גאו אהעד סינג א סאנג, קיצור איך האב גע, מיי הארט וואס ביטינג, מיין קישקעס האבן זיך געדרייט, כ'בין געזעצן ביי מיין קיבאורד, כ'האב געזינגען איין ניגון. אהבה ושלום. ס'איז אקעי. שוין, יעצט האב איך אנגעהויבן אדווערטייזן, איך גיי זינגען אביסל. סאו, איי ווענט מאר טרעינינג, און איי אופענד אפ דיס האול איידיע אוו סינגינג ביי חתונות און סטאף.
א וואן מען בענד וואס קען זינגען און שפילן. אין א וועי, איטס ווערי איזי, ביקאז ווען יו פיל יו ניד א ברעיק, יו דזשאסט פלעי די מוזיק, און איך דארף נישט ווארטן פון די מוזישן, אה, די מוזישן איז אויפגעהערט צו זינגען, אה, איך דארף שפילן די ניגון. ווייל כ'האב דאך, איי עבעקט א לאט אוו סינגערס עז וועל.

איך בין געווען אזוי ביזי און אין מיין גוד טיימס, כ'מיין יו טאלק אבאוט א גוט טען טו פיפטין יערס ווען כ'בין געווען טאפ אוו די מארקעט, טאפ אוו די מארקעט, סאו כ'האב געשפילט יעדע נאכט, יעדע נאכט, סאנדעי, מאנדעי, טשוזדעי, ווענסדעי, טורסדעי, כ'האב געדארפט אסאך וואויס טרעינינג פאר איט, ביזקאויז ס'האט גענומען אסאך כוחות. ס'איז נישט געווען די זאך ווי היינט אז א מיוזישען בוקט א סאונד סיסטעם, דידנט עקזיסט. באט מען קען זען, מען קען אבער זען ווען ווען וואטש איבער דיין קליפס פון כ'ווייס נישט די ווייסט אויף יוטוב איז דא אסאך קליפס פון דיך. קען זיין. יא, אויף יו וואטש, כ'האב זעקס שטיק געוואטשט און פאר טיק. יא, כ'האב נאך געטראפן אלטע זאכן, די וואן מאן מען זאכן.
ס'איז נאך דא, יא? ס'איז נאך דא, דעקסטער און סרולי גינזבערג חברה, מען קען עס טרעפן. מען קען זען דארטן אז. יו האסט אינוועסטעט אין די מאמענט, יו ביסט נישט געווען אין די האל ווען יו האסט געשפילט, בכנען ביסטו אויף א אנדערע וועלט מיט דיין גרויסע העדפאונס. יא דאס איז איין זאך, איי מעיד שור עוורי סינגעל פאנקשען, איי פוט מיי הענד אן מיי הארט, עוורי סינגעל פאנקשען איי געיוו א האנדרעד און טען פערסענט. און ס'איז א שווערע זאך ביקאוז יו העוו אףף דעיס, יו העוו א דעי, כ'האב נישט קיין נערוון היינט צו גיין ארבעטן, איך גיי אהיים היינט עלף אזייגער, יא, כ'האב נישט קיין נערוון,

באט די די עפערט איך האב אריינגעלייגט ביי יעדע חתונה, און איך בין בטבע א פערפעקשעניסט אויכעט, סאו איי העד טו מעיק שור ווען איך זינג, וועגן דעם האב איך געהאט העדפאונס, ביקאוז א מאניטער וואזנט גוד ענאף פאר מי, זינגערס פלעגן האבן א מאניטער, א ספיקער, יו קען הער, באט איט וואזנט גוד ענאף פאר מי, סאו איך געדארפט האבן העדפאונס, סאו אויף די העדפאונס האב איך געקענט הערן, איי העוו טו בי אין פיטש, איי העוו טו בי אין ביעט, איי העוו טו סינג פערפעקט, און ס'האט מיך ס'האט מיך געגעבן זייער זייער אסאך פרעקטיס ענד עקספיריענס אין סינגינג פערפעקט.

ווייל דעמאלטס איז נישט געווען אזויווי היינט אין לאנדן זיכער נישט נאך ווען.
טויזענטע מענטשן מאכן אלבום'ס סאו כ'האב געהאט דו קענסט מושי דעוויס די וואן הו ארגענייזד די יא. חתונות סאו הי יוזט טו הער מי א לאט ער האט געשפילט ער האט ארגענייזד אסאך פון די זעלבע אווענטס ווי איך האב געשפילט סאו הי אפערד טו אינוועסט אין א אלבום. סאו הי הי דיד די ספאנסער ענד איי דיד אלל די האום ווארק. סאו האסט געמאכט אייגענע ניגונים אדער ביסט געגאנגען קודם שאפן? איך האב געהאט איין אלטע ניגון וואס איך האב געמאכט דארט אמאל ענד איי ווענט שאפינג פאר סאנגס. סאו איך האב געהאט א פיו קאנעקשאנס, געהאט עימיצער אין ארץ ישראל, עימיצער שימי גראס, ער גאט קשר מיט מיט דינג סאו כ'האב באקומען א טעיפ, אלס געווען טעיפס דעמאלטס יא, באקומען א טעיפ פון ישי לפידות, כ'האב באקומען א טעיפ פון דער פון יענער, ענד איי סטארטעד טשוזינג סאנגס וואט סוטס מי, און כ'האב צוביסלעך אנגעהויבן קאלעקטינג א פיו סאנגס, מיז פארשטיין אויך כ'בין געווען א נייער מענטש, קיינער האט נישט געהערט פון מיך דעמאלטס, אה זינגען סטענפארד היל, כ'גיי דיך נישט געבן מיין בעסטע ניגונים, כ'בין געגאנגען צו יאסי גרין דעמאלס, הי דידנט ריעלי וואנט טו לוק עט מי, קאז ווער ביסטו וואס, ער איז געווען ביזי מיט גרויסע מענטשן דעמאלס, יא עמ בי די, אברהם פריד, סאו. אבער אפשר יאסי האט נאך געהאט א קשר קיין לאנדאן, דאס וואס האט ער דאך נאך פארגינט עפעס א שיינע. עפעס יא, ער האט מיך געגעבן איין ניגון, איי ווענט טו הים אפישעלי, ניין, סאו איך האב אים אנגעקלינגען, ער האט מיך געפרעגט צו איז דא עפעס א תפילה וואס איך האב ליב, וואס איך האב ליב יענע ווערטער פון יענע תפילה, כ'האב אים געזאגט, איים ווערי עטעטשד צו די תפילה פון בריך שמי. זייער שיינע תפלה, האט ער מיך געזאגט דעמאלטס אז ער האט ארויסגעגעבן עפעס א אלבום מיט דודו פישער, עס איז דא א ניגון, איי קען איי קען טעיק דעט סאנג, עס הייסט לטב לחיים ולשלום, ער האט ארויסגעגעבן די אלבום, איט דידנט סעל סאו מעני קאפיס, סאו דו ווילסט איך געב דיך, הי'ס גאט די רייטס אוו די סאנג, קענסט האבן די ניגון, איך האב געהערט די ניגון, איט דידנט קליק טו מי, איט דידנט קאנעקט טו מי, סאו איך בין שוין דורכגעגאנגען די אלבום, האב איך געטראפן דארט א ניגון וואס איך האב זייער ליב געהאט,

און אזוי ווי טעיפ, ס'האט זיך גערופן טו אינטש, און די סאונד וואס מען רעקארדט אן יו קאנט געט טו אינטש, טו אינטש איז גאט איז לייוו סאו דו הערסט די סטרינגס סגייט אריין דיינע קישקעס, מיין סעקאנד אלבום האב איך שוין נישט רעקארדעד אן טו אינטש און איט וואזענט די סעים, כ'האב עס נישט ליב געהאט אזויפיל די די חלק פון די רעקארדינג איז איט דידנט העוו דיס ריעל פיל, כ'האב ליב סאו ריעל סאו. גייט שוין צוקומען צו דעם. באלד באלד אין א מינוט אלמאסט דער. יא. סאו סאו מ'האט געמאכט די מוזיק. באט ה' עט די טיים קאודנט גאו טו ארץ ישראל טו רעקארד פון ווארק און וואטעווער סאו מ'האט געדארפט עימיצער איך קען דאך נישט אהינגיין מיט די נאוטס מ'דארף דאך עימיצער זיין אין די סטודיאו סאו ה' טאק מונה יו דאונט ניד טעיק מונה מונה איז נאמבער וואן סאו מונה קאנדאקטעד די מוזיק שטארק טאנק אויף די אלבום ארעינדזשד ביי הש י גינזבערג קאנדאקטעד ביי מונה ראזענבלום סאו איי רימעמבער בינג דער אין גאלקא אין תל אביב אין בני ברק וואטעווער יו גאנא קאל איט און די מאדערנע אלבום שטייט תל אביב און די חסידישע אלבום שטייט בני ברק קאוז איטס רייט אן די בארדער. פענטעסטיק פענטעסטיק סטודיאו, מען האט דארט רעקארדעד אלע מוזיק, ס'איז געווען א דריעם, יעצט איי האד טו רעקארד די וואוקעלס, סאו איך מוז דיר זאגן איין זאך אז די גאנצע אלבום עניני איז וואן טעיק, לאמיך דיר מסביר זיין וואס הייסט וואן טעיק, א מענטש זינגט אין א סטודיאו און איי מעסד אפ די פרעיז, אקעי סאו זינג עס איבער נאכאמאל. און היינט מיט קאמפיוטערס, מען נעמט א ווארט, א האלבע ווארט פון דא און דארט, מען שטיקלט עס צוזאמען, ביי די וועי איך האב זייער שארפע אויער איך קען הערן היינט און. סאו ס'איז נישט וואן טעיק, האסט געמאכט א פאר טעיקס פון יעדע ניגון, אבער אין איין גאו די גאנצע ניגון אנצוגן. ניין, וואן טעיק, איט וואס גוד אינאף, איט וואס רעדי טו גאו, איך האב עס נישט איבער געזינגען נאכאמאל. נישט נאר דאס, ווען זיי רעקארדן די מוזיק, יו סטארט רעקארדינג וויט ריטעם סעקשאן, יא, ס'איז דא די דראם, די גיטאר,

ס'דא א גאנצע פאר ניגונים אויף יענע אלבום וויטש איז די גייד. כ'האב עס אפילו נישט איבערגעזינגען קאוז די גייד וואס פערפעקט. ס'איז געקומען ווייל אזוי. אבער כ'זאג נישט ס'איז דא ניגונים וואס דו האסט איבערגעזינגען אבער ס'איז געווען אין איין טעיק די גאנצע דאס יא יא יא אבער כ'האב עס נישט איבערגעזינגען אפאר מאל כ'בין געגאנגען מאכן די רעקארדינג ווייל כ'האב עס נישט איבערגעזינגען פינף זעקס מאל און נאכאמאל איי העיט קאטס בטבע איי העיט קאטס ביקאוז איטס סאו אננעטשרעל, א מענטש געט ארויס א פילינג, סאו ס'איז דא איין ווארט וואס איז אביסל אקעי, ס'איז נישט געפערליך, באט דיס איז די נעט. איך האלט אז אימפערפעקשאנס מאכט עס פערפעקט. עקזעקטלי. די זאהל איידיע פשוט פשט. די זאהל איידיע. סאו סאו איך האב נישט ליב קיין קאטס, סאו א לאט אוו די סאנגס איז געווען דזשאסט וואן טעיק, ענד א לאט אוו דעם וואס איווען די גייד. סאו ס'איז נאר געקומען פון וואס? פון יארן לאנג אריינלייגן אזויפיל כוחות אין סינגינג פערפעקט ביי חתונות, די העד די עביליטי, איך האב געקענט זינגען א גאנצע חתונה, ענד ניו איך האב עס איבערגעהערט שפעטער, איי וואס אן פיטש, איי וואס אין טיים, ענד איי וואס פערפעקט, ענד כ'האב אסאך אסאך כוחות אריינגעלייגט, פיפל האב קאמענט אוני סטודיאו סינגערס אר נאט סאו גוד לייוו. ביידע סידיס האט משה טעווערס געספאנסערט? יא. בויס איז געווען. בויס איז געווען. בויס איז געווען פעשן אבאוט דעם? יא, ס'איז געשטאנען זיין נאמען פון אויבן, איט וואס אדווערטייזמענט און פיניש. סאו איך האב, איי וואזנט גאנא קאל די אלבום אן עיני. ס'האט געדארפט האבן א דיפרענט נאמען, ס'האט געדארפט הייסן בית רחמים, ליפא האט געמאכט די וואוקעלס דארט, די קווייער, ליפא איז נאך געווען א סמאל בוי דעמאלטס, איך געדענק נאך ליפא קומען קיין קיין סטענפארדעל פאר א חתונה, איך מיין ער קומט פאר יואלי ליפשיץ חתונה, כ'געדענק נאך יעצט ער קומען קיין וואלטמסטער, דער רב וואלאך מיט א קליינע בלויע קעריער בעג.

סאו דעמאלס מען האט פארקויפט די רייטס, ס'איז געווען דער וואס טו וועיס אוו דואינג איט, אדער די האלטסט קאנטראל אן די קאפיס, ענד דעי טעל יו איך האב אויספארקויפט טויזענט שטיק, די האסט די מאסטער מאסטער סי די, און און מאך מיר נאך קאפיס, באט די ווייסט וויאזוי ס'גייט, מען קען נישט טראסטן, ער זאגט ער פארקויפט טויזענט ער קען מאכן נאך פינעף הונדערט אהער און אהין, סאו ווי ווער עדווייזד עט די טיים סעל די רייטס, די געסט אים די מאסטער, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, ער האט די אינישעטיוו צו. פאמפן און צו פארקויפן וויפיל ער קען. סאו דו באקומסט איין סכום פון געלט. א וואן אף פיגור.
ענד דעטס איט. נישט חילוק וויפיל ס'פארקויפט זיך דו באקומסט מער. ער דיסייד די פיגור אקארדינג טו הערינג די אלבום. יא. ענד טו אקארדינג טו היז עקספערטיז האו גוד דיס אלבום איז. ווי אזוי דזשאדזשט מען די ערשטע מאל אז א זינגער קומט ארויס מיט א אלבום? ס'דא מענטשן אין די מארקעט, דאס איז דער ליין, און זיי האבן א גוד עיר. אין אמעריקע בין איך געגאנגען צו מענדי וועדיגער פון אדערעט מיוזיק. סאו הי טאלד מי ווען הי ליסטענד טו די, סאו גראדע ליפא טאלד מי איי שוד קאל איט הוקיצו, די ערשטע, די צווייטע ניגון האט האט א ווארט הוקיצו, ער האט מיך אפילו געזאגט דעמאלטס מאך א פיקטשער פון א דאך און די זון שיינט ארויף און שטייט שרייב הוקיצו. אה שוין מיט דעם סטאטיסטיק הייסט אקעי. יא יא ליפא איז ליפא איז דזשיניעס, ליפא איז דזשיניעס, סאו כ'בין געגאנגען צו מענדי ווערדיגער און הי סעד איים טעיקינג דיס אלבום, עס איז א דזשיניעס אלבום אן וואן קאנדישאן, יו טשעינדזש די נעים טו אנייני. אדערווייז איים נאט טעיקינג איט, אנד ווי טשעינדזשד איט, כ'האב נאך אלץ געאקשן אויף בית רחמים, ס'האט געשטאנען בעניני בית רחמים אויב דו געדענקסט יא, סאו די גרינע קאווע, ס'האט געהאט עפעס וועיווס באט הי מעיד מי טשעינדזש איט און מ'האט געמאכט די ביידע זייטן די וועיווס, איט וואס דזשאסט לייק א בעקראונד, אנד הי פעיד קווייט גוד מאני פאר איט. באט אין לונדון האסטו געהאט די רייטס פראבעבלי. אין לונדון האב איך געהאט די רייטס, איט וואס סאלד און דעט קאנדישן אז מיי האום טעריטארי איז מיי האום טעריטארי, סאו דא, מענטשעסטער, געיטסהעד, וויפיל מ'האט פארקויפט דעמאלטס,

איך האב איך האב איך האב א ענטלען דזשאסט וועיט פאר די לאסט קאמענט איך איך מיט קימער מיט ביי די וועי פאר מיך איבער האקן א סעקנד האסט פריער געמענטשענט צוויי פוינטס איך ווייס נישט אפילו נישט האסט געכאפט ווי ווי וואס האסט געזאגט אז נאמבער וואן האסט געזאגט האסט געווארפן די פופציג אין די לופט יא ווי העפי ביסט געווען און נאמבער טו וויאזוי דיין קאמפעטישן האט דיך געהאלפן.

סאו איך זאג אייביג פאר מענטשן, געב א טשענס פאר נייע געמיינדע, א נייע קאמפאני, א נייע ביזנעס, ווייל ער גייט עס געדענקן א גאנצע לעבן, און אויב טא קאמפעטישן העלפט צו גיין די אנדערע, קוק ווי שיין, יא זאגט ער, דאך מאקעט טוב עד יום זה, וואס? דיין קאמפעטיטער? פרעג מילקפאד וויפיל עדווייס כ'האב אים געגעבן, וויפיל ער האט געשמועסט מיט מיך פאר ער האט געעפנט זיין ביזנעס, איים העפי טו העלפ. קיינער גנב'ט נישט פון קיינעם גארנישט. קיינער קען נישט גנב'נען.
ווייסט דאך דא די באקאנטע מעשה מיט די חפץ חיים, יא יענער האט געעפענט א בעיקערי נעקסט דאר, און די ערשטע בעיקערי איז געגאנגען צו די נייע בעיקערי האט אים געגעבן אלע רעסעפיס און זאגט דא האט מען ליב די ברוינע ברויט צו זיין גוט געבאקן און דאס צו זיין לעכטיג און זיין ווייב האט געזאגט דו ביסט משוגע געווארן?

און איך בין שוין צוגעגאנגען צו צוויי דריי מענטשן בעטן אדווייס און יעדע איינער זאגט מיר וויז פלעזשער מען געבט מיך טיפס און זאכן און איים רעדי יא. די העלפסט דיך אליין, ענד אוו די דעי העלפסט דיך, יו ביקאם א בעטער פערסאן, נעווער לוז הארט, נעווער לוז הארט פון העלפינג סאמאן עלס. רעדנדיג פון די שמחה פון די פופציגער וויל איך וויסן וויאזוי געווען דיין ריעקשאן ווען די דיסק האט טאק אףף אן סאטש א לעוועל אז. איי דינט דריעם איטס גאנע טעיק אףף, איט טאק אףף אויף א נישט נארמאלע לעוועל, כ'האב באקומען דעמאלטס איז געווען א קאנצערט וואס האט געהייסן אנשי השנה.

סאו דיס וואס די וואן ענד אנלי קאנצערט איי עווער סענג פאבליק, איי העד טו מעיק א דיסיזשען ווייל דעמאלטס מ'האט מיך אסאך גערופן, כ'האב געהאט א קאנעקשען אין ארץ ישראל, דעט ער האט מיך געזאגט איך קען דיך פארשאפן קאנצערטס און זאכן, ס'געווען א ניו סינגער, גוד אלבום, סענג וועל. ענד איי העד טו מעיק די דיסיזשען, איז איט גאנע בי מיי פעמילי לייף אור איז איט גאנע בי מוזיק לייף, ענד איי וואס נאט גאוינג טו דזשעפערדייז מיי פעמילי, יעדן צווייטן טאג אוועק פארן זיין פאר שבת דא און לשבת דארט, איך בין אינדערהיים, אין פעקט מיין צווייטע אלבום האב איך ריקארדעד איט וואס וואן וויק פאר די מוזיק דארט האט שוין הערשי קאנדאקטעד איט, סאו הי ניו עקזעקטלי, סאו ווי דידנט וועיסט טיים. ווי רעקארדעד וואן וואן וויק און די נעקסטע וואך איי וואס גאנא רעקארד די וואוקעלס, כ'האב געענדיגט רעקארדינג טורסדעי, טורסדעי נייט איי ווענט האום פאר שבת און איי פלו בעק סאנדעי. עקסטערדעי אז זיי זיין אינדערהיים שבת עווערטינג, יעצט אמאל פאר איך אוועק צו מיין רעבע'ס ווינקל טשערוב פאר איך אמאל פאר שבת דא און דארט, די טשילדרען אר אולדער רעדי יא, אבער ווען די טשילדרען אר יאנגער איי וואלד נעווער ליוו האום פאר שבת, ווייל שבת איז געמאכט געווארן פאר די קינדער, איי וואס נאט גאוינג טו פוט מיי פעמילי אין פראנט אוו מיי מוזיק.

איי וואס אלוועיס די נאמבער וואן טו בי קאלד, איי בעקט MBD מיט דעדי, אברהם פריד, ליפא, מיכל שניצלער, לאודס אוו סינגערס, איי יוזט טו בי די מוזישען דעמאלטס. סאו וואט העפענד טאקע דעט יו דיסיידעד טו מאוו אן פון מוזיק? איך האב אייביג געהאט א דעי דזשאב, קאוז איי קוד, איי נעווער טאוט איים גאנע רילייען מוזיק אלאון, ווייל מארגן קומט א צווייטע מוזישען, מארגן קומט קאמפעטישען, ס'איז דא ספירה, ס'איז דא אלול, כ'מיין ס'איז דא תשרי, ס'איז דא דריי וואכן, סאמער האלידעיס, איך ווייס נישט, איך דארף מיין דעי דזשאב, איך האב געארבעט ביי נפתלי פרידמאן, א חבר מיינער האט געארבעט אין פורניטשער, געמאכט ספרים שאפעס, בעדרומס, איי יוזט טו ראן די פלעיס דער אלאט, איי וואס ווערי גוד אין וואודווארק, איים גוד אין עווריטינג אין מיי הענדס, סאו איך האב געארבעט דארט אין די וואודווארק, פון דארט בין איך געגאנגען איי אופענד אפ א קיטשען ביזנעס אפטערווארדס, איך האב אים געזאגט אויכעט, ווען איי ליוו העיר, איים נאט גאנא סטעפ אן יור טאוס, איך גיי נישט מאכן די זעלבע זאך ווי דו מאכסט, כ'זיין אין פרענטש אבער נישט די זעלבע ליין, סאו כ'האב געמאכט עמעס קיטשענס, איי העד מיי אן קאמפעני, ווערי הארד דזשאב, ביקאוס פיפל טשעינדזש פלענס אלל די טיים, ארי איים שור יו נאו, און מ'מאכט משוגע ארויף און אראפ, און ביי טיים יו ענד אפ די פראפיט איז בערלי דער איף יו איווען סי איט, און מ'זיצט אויף די דעפאזיט, און מ'זיצט אויף די נעקסטע מענטש'ס דעפאזיט, און אהין אהין, ס'ליגט געלט פארשטעקט דא, פארשטעקט דארט. וועט א יו ט צוריק קומט און נאך זאגן מיי דראוס אר פאלינג אף, כ'האב געהאט איינער וואס האט געזאגט מיי דראוס אר פאלינג אף.

סאו ווי קומט מען אן פון קיטשענס צו פראדוסן די בעסטע דאונאטס אין שטאט? נישט נאר דאונאטס.
נישט נאר דאונאטס, חלות מיט אנדערע זאכן. סאו איז אזוי.
סאו דעמאלס עט די טיים די קיטשען ביזנעס וואס איי וואס סטראגלינג אויך האט איך געשפילט חתונות ביינאכט איך האב נישט געהאט די קאפ פאר דעם בייטאג איך האב נישט געהאט קיין קאמפיוטער צו דיזיינען זאכן איי יוז טו דראו ביי הענד אלע פלענס יענע האט געמאכט א קליין טשעינדזש האב איך עס געמוזט איבערדראון נאכאמאל. סאו איי דיסיידעד איי העד אינאף וויט קיטשענס און איי וואס לוקינג פאר סאמטינג עלס. בשעת מעשה דעמאלטס מיי אולדעסט דאטער העד אלאט אוו עלערדזשיס, עקסעמע מיט דעיס מיט יענץ וואטעווער, ווייסט קינדער קאם אפ וויט לאודס אוו עלערדזשיס ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט די גאנצע מושג ווי מ'לויפט אלע כל מיני טערעפיס מיט זאכן יא פאר פאר פאר די עלערדזשי יענע עלערדזשי. סאו איך בין געגאנגען דעמאלטס צו דוד ראזענבערג הי וואס דזשאסט עבאוט סטארטינג. ער האט געהאט זיין קליינע פלעט אין מענער ראוד, געהאט א קליינע צימער, ער האט געמאכט אלע זיינע זאכן אין א מיקסטשערס אין הערב אריין, יא זיין די מעדיקעישן וואס ער האט געגעבן, נישט מעדיקעישן וואטעווער ער האט געגעבן די, הי מיקסד אפ די טינגס, ממש ווי א פארצייטישע, עס איז געווען זייער פארצייטיש, ענד איי ביליוו אין ענערדזשי סטאף, עס איז א האול דיסקאשען פאר אנאדער טיים, אוודאי מען דארף גיין צו א דאקטער, וואטעווער מען דארף האבן, באט ס'העלפט אסאך אלל דיס טינגס. איף יו ביליוו אין איט.

וויט א חוש יור סעלף באט יא. ס'איז סאמטינג יו ניד טו ביליוו אין. יא. אזוי ווי דיין הארא.
גיוו יור אן איי און איינער גלייבט יא און איינער לאכט פון דעם. עין הרע די גמרא זאגט אידא לא קופד לא קפדא בהדא. יו דאונט ביליוו אין עין הרע איטס נאט גאנא הארם יו. פינישט. לאך דיך אויס. סאו קאמינג בעק טו דעט. סאו איך בין געגאנגען דעמאלטס ווי ביקעים ווערי העלט מיינדעד ענד ווענט אינטו העלטי פוד. ווי גיי איך קויפן העלטי פוד יעצט? סאו איך בין געגאנגען צו פרעש ענד וויילד, היינט הייסט עס האול פודס מארקעט אן טשערטש סטריט, די קארנער שאפ, און זיי האבן געהאט כל מיני זאכן. סאו. איז עס כשר איז עס נישט כשר, סא איי איי ווענט טא לאנדאן בעז אין א לאט און א אסתר מיט דער פראדאקט יענע פראדאקט איז א נעטשרעל פראדאקט וויל לוק אינטא דיס וויל לוק אינטא דעט ענד איי בעקעם ווערי אינטא דיס דיס האול העלט פוד איטינג ביז כ'האב דיסיידעד העי ס'נישט דא קיין העלט פוד שאפ האו אבאוט ווי מעיק א העלט פוד שאפ פאר פיפל אין סטענפארד היל א כשר העלט פוד שאפ. דארט האב איך באקומען א לאנדאן בעסטן הכשר ביקאוס ווען איי דיסיידעד טו אפען איט איי וואזנט גאונע סעל אייטעמס וואס איז יענער האט מיך געפרעגט איטס א נעטשרעל פראדאקט נעטשרעל פראדאקט איז נאט גוד אינאף ווען די פארקויפסט פאר די פאבליק מיזטו האבן בעצם ס'איז א גרויסע מכשול פארקויפן זאכן אזוי אן א הכשר קאושער קינגדאם האט א הכשר לאנדאן בעסטן סקענס עווערי אייטעם דעט דעי סעל דער און אזוי דארף זיין באמת סאו סאו איי דיסיידעד אז איים גאנע אפען אפ א העלט שאפ. סאו עס האט גארנישט געהאט צו טון מיט א בעיקערי. זירא. איט וואס גאנע בי א פראפער העלט פוד שאפ, ס'האט געהאט אינטערסאנטע שעמפוס, ענד סיריעלס בארס, קרעיז, כ'האב אויך געהאט א דזשוס באר, ביהיינד די קאונטער האב איך געהאט א דזשוס באר פאר העלטי דזשוסעס, ס'געווען א דזשוס באר מעניו, איף עניוואן אוו יו סטיל רעמעמבער איט.

סאו מ'האט געעפנט געשעפט איט וואס בומינג אין די ביגינינג באט דען וואס טו טאוזענד עיט וואס די ריסעשען ענד איט היט סאו בעד איי ריעלי סטראגעלד וויט די שאפ מענטשען האבן מיך געגלייזט פארמאכט די געשעפט איט וואס א ריעל סטראגעל די געשעפט כ'האב אייביג געהאט אביסל בעיקעריס בקאוז איט וואס אין די ביזנעס פלענען ארידזשענלי אז מ'מוז פארקויפן עפעס אביסל פרישע אייטעמס אויכעט סאו כ'האב געהאט א קליינע קאבארד ענד איי יוזט טו העוו מיי ווייף יוזט טו העלפ מי אלאט ווען איי אפענד אפ די שאפ איך האב נישט געקענט פארן וועגן באקן שי בעיקט סאם סאם קוקיס און סאם מאפינס און זאכן ענד יא אלעס נאר פון ספעלט איך האב געהאט א קליינע קאבערד ענד מען האט עס דארט פארקויפט באט און דאס איז שוין אלעס געווען דארט אין די אולד דארט האסטו געעפנט די זעלבע בראנטש
די זעלבע לאקעישן די זעלבע זאך סאו איך האב געעפנט די געשעפט באט אי וואס רילי סטראגלינג אין די ביגינינג ממש סטראגלינג זיי וואס טינקן יא פארמאכן נישט פארמאכן, איך בין א גרויסע אקשן ענד איי בעליוו ווערי מאטש יעדע מענטש קען האבן א עקסקיוז יעדן טאג טו טשיקן אוט אוו טינגס, יו העוו טו סי טינגס טרו, יו העוו טו, די שאו מאסט גאו אן, פיניש, סאו ס'איז טאקע געווען שווער ענד איי סטראגעלד א לאט, באט דען איי ריעלייזד וויט טיים אז מענטשן זענען געווען מער אינטערסירט אין די בעיקערי חלק ווי אין די העלט פוד סחורה, זאכן זענען געזעצן אויף די שעלף געזעצן אויף די שעלף ענד. מיין מאמע האט מיך געקומען העלפן. מיין מאמע האט מיך געקומען ווייזן ווי מ'מאכט קאקאשקע, איך האב נישט געהאט קיין אהנונג. לאמיר דאך זאגן די ערשטע בעטש, די ערשטע זאך וואס איך האב געבאקן איז געווען בלובערי מאפינס. סאו מיין ווייף געבט מיר די רעסעפי פאר בלובערי מאפינס. ס'גייט אריין וואטעווער גאוס אין, די עגס, די שוגער, די פלאוער, די אויל, ענד דען מיט די בלובעריס. איך האב נישט געוואוסט פון גארנישט. איך נעם ראו בלובעריס, און די וויסק גייט אין די מיקסער, און איך ווארף אריין די גאנצע בלובעריס, און אלעס איז געווארן צומאלן, און די גאנצע מיקשער ווערט פורפל. ווי זענען די בלובעריס? א פאון נאמבער אוועי פון עס, וואטס גאוינג אן היער, די גאנצע זאך איז געווארן, נא נא נא נא נא, יו סופאוזד טו פאור אין די קאפ קעיקס, און יו סופאוזד טו עד אין די בלובעריס, איך האב נישט געהאט קיין אהנונג האו יו בעיק, איך זאג דיר צו, איי העד נא איידיע, סאו מיין מאמע האט מיך געקומען ווייזן האו יו מעיק א דאו, איך האב געוואלט מאכן קא, איך האב געהאט קאקאש געיק דעמאלטס, אין די ביגינינג, באט דען איי העד טו מעיק איט מיי סעלף, סאו איך האב פארקויפט מיינעך זעקס חלות, זעקס פעלד חלות. מיט זעקס בילקעס, און מיין מאמע האט מיך געוויזן האו טו מעיק א דאו, סאו מיין מאדער קעים טו די שאפ, שי מעיד די דאו פאר מי, שי שאוד מי האו טו דו איט, ענד שי סעד ווען איטס ריזען, קאל מי בעק, זי איז צוריק געקומען און זי האט געמאכט די קאקאש, וויט טיים האב איך געזאגט מאמי איך וועל מאכן די טייג אליין, איי קאל יו דזשאסט ווען איטס רעדי, און מיט די צייט מיין מאמע האט מיך אויסגעלערנט, און כ'האב נאך עקזעקטלי די זעלבע רעסעפי, זי העז נאט טשעינדזשד, סאו מ'האט צוביסלעך אנגעהויבן מאכן. ביי די פארטי, ביי די פארטי פייוו, וואטעווער ס'איז געווען, האסט זיך געלערנט באקן? און נאך פֿארטי, איך בין יעצט פֿיפֿטי וואן, איך האב שוין געשעפט כמעט צוואַנציק יאר, סאו יא, ווי טאלק אבאוט טערטי פייוו יער. מ'שטעלט זיך באקן, מ'לערנט זיך א נייע דאס. זאלסטו וויסן, מענטשן האבן עביליטיס אין דעם, אקעי?
און מיט עקסקיוסעס קען מען דורכגיין א גאנצע לעבן און זיין די זעלבע, אין די זעלבע סיטועשאן פון פון מען געבוירן ביז מען געשטארבן. איף יו עקספלאר יור אפערטוניטיס, ענד יו עקספלאר יור טעלענטס, ענד יו פוש יורסעלף א ביט, יו קען טשעינדזש די ווארלד, יו קען טשעינדזש יורסעלף, יו קען טשעינדזש פיפל און יו קען קריעט ניו טינגס. סאו איך פארשטיי נישט, סאו סאו איך וויל צוגיין צו מיין קוועשאן וואס האט געפרעגט א סעקאנד פריער, סאו ווען האסטו אויפגעהערט צו שפילן? ווען ס'איז געעפנט סאורי? אה, סאו אין די ביגינינג האב איך געהאט ביידע, איי וואס פלעינג מיוזיק ביי נייט, און איך בין געגאנגען פון א חתונה, פון די מצוה טאנץ, געגאנגען מאכן חלות אין די שאפ, איי וואס בורנינג די קענדל אין באות ענדס. סאו ס'איז געקומען צו א פוינט האב איך דיסיידעד איי העוו טו גיוו אלל אוו דעם אפ. איי טשאוז מוזיק פאר וועריעס ריזענס, קודם כל מוזיק סטארטעד ביקאמינג א דיפרענט ווערי קאמפעטיטיוו מארקעט, איט וואזענט אבאוט אוטענטיק מוזיק, די קומסט, די שפילסט, ס'האט אנגעהויבן צו ווערן מער דידזשיטעל, וואזענט מיי סטייל סאו מאטש, און כ'האב געזען די קאמפעטישן סטארטינג טו טו ברו אין די עיר, און כ'האב געזען ס'הייבט אן, ס'הייבט אן, ס'איז נישט פאר מיך, און אויך נאך וואס כ'האב געזען אויף. פופציג זעכציג יאר כ'קען שוין שפילן חתונות ביינאכט א גאנצע נאכט, איי העוו טו גיוו אפ סאמטינג, סאו איי געיוו אפ און וויגערינג. פריער האסטו געזאגט אז דו ביסט א עקשן, יו העוו טו סי טינגס טרו, דא ביסטו שוין געווען א וותרן, דא האסטו. איך בין נישט קיין עקשן, איך בין א עקשן טו סי סאמטינג טרו, סאו כ'האב געוויסט אז סאו ריעל איז סטראגלינג ביקאוז אוו איט, סאו כ'האב דיסיידעד, יו העוו טו מעיק דיסיזשענס אין לייף, סאו כ'האב דיסיידעד סאו ריעל איז א לאנג טערם טינג, ס'איז א זאך וואס כ'קען איבערגעבן פאר מיינע קינדער, איטס א לאנג טערם טינג, סאו

מעיבי וויל געט טו דעט סאן, באט משיח גייט קומען צו אונז. הונדערט פארצענט. שוין סאו. נעלי ה'.
סאו עט סאם פוינט זעהסטו אז דו דארפסט פארמאכן די העלט שאפ און אריבערגיין צו נאר בעיקערי? יא.
סאו דעט וואס יא דעט וואס מיי דיסיזשען און צוביסלעך אן די שעלף איז געווען ווייניגער ווייניגער זאכן מאר מאר בעיקעריס און איי יוסט טו דו איט מיי סעלף כ'האב געארבעט א גאנצע נאכט ביז עווענטשעלי האב איך אליין גענומען א בעיקער און ווייל איך בין א פערפעקשעניסט איך קען נישט טראסטן קיינעם נישט סאו איט וואס אלסא א סטראגל אן איטס און איי לערנט האו טו דיעל וויט איט אז

נארמאל איינער וואס מאכט ספעל טייטס און כ'מאך ספעסיפיק איך גיי פאר ספעסיפיק אודיענס וואס דארפן העלטס אייטעמס מאכט מען אויף יוצא צוזאם וואס דארפסט דארפסט א דאונאט כאניק איך האלט איך מאך א דאונאט כ'האלט איך אריינלייגן אביסל דזשעם באט יו טוק איט טו די נעקסט לעוועל יו סעד איים גאנא מעיק ווייסט כ'מיין די מערסטע מילכיגסטע דאונאטס מיט די קריעם מיט די טשיז מיט די דאס מיט די דאס יו טוק איט אלל די וועי. ביקאוז איים א פערפעקשעניסט וואט איי דא איי גיוו איט א האנדרעד ענד וואן פערסענט. מיר איז נישטא קיין חאבע זאך איך זאג אייביג פאר מיינע ארבעטערס סאמטיימס טו מאטש טשילדרען, אידער דאונט דו איט, אידער דו איט פראפערלי אר דאונט דו איט עט אלל. פיניש.
דו מוזט נישט יעדע זאך מאכן, אבער דו גייסט מאכן א זאך, יו גאנא דו מוזיק, יו גאנא דו איט פראפערלי, יו גאנא דו בעיקערי, יו גאנא דו איט פראפערלי. מענטשן ווייסן, זיי קומען אריין זיי קויפן א טשאקלעד באן, איטס גאט עקזעקט סעים טעיסט עס איט העד טוועלוו פיפטין יערס אגאו. קאנסיסטענסי, יו העוו טו דו איט פראפערלי. אדערווייז פיפל לוז דער טראסט און די האול טינג.

סאסולי האט יעדע וואך ער געט ארויס א תורה אויף די וואך וואס איז א מינוט א מינוט טערטי וואס איך לייג זיך מסתער'ס יעדע וואך וואס איז פשוט ביוטיפול אין איין וואן מינוט טערטי פארציילסטו א תורה וואס די משגיח האט געזאגט בערך א שעה און א האלב אדער צוויי שעה די ברענגסט ארויס אין א פאר סעק א פוינט

יו האוו טו בי סמארט אינאף טו סי איט, טעיק איט, ענד דזשאמפ אינטו איט. סאו, בערך, סגייט שוין צוריק בערך מסתמא צען יאר, צען יאר צוריק, פארדאמטע חברה שס, איין טאג מנחה מעריב, כ'קום ארויס טרעף איך א אינגערמאן, שלמה זלמן ערלאנגער. קענסטו אים? יא. אקעי.
ער געווען א רבי אין חדר, ס'איז נאכאלץ א רבי ווייסעך נישט טאמעס ער האט טענה'ט געווען א רבי. ווי האד א טשעט, כ'ווייס נישט וויאזוי מהשם יצאה די גאוה, אלעס, די אייבערשטער פירט צו אלעס, ווי האד א טשעט. און ער הייבט אן רעדן.

סאו מען כאפט א שמועס, איך האב געשמועסט א צען פופצען מינוט, און אין די קאנווערסעישאן האט מען גערעדט עפעס א מעשה מיט א דאס מיט א יענץ, ענד הי טאלד מי סארי, איך ווייס איך האב זיך אריבער מיין גאנצע וועג פון טראכטן פון דאס, יו העוו טו קאם ענד טאלק טו מיי קידס. איך האב געמיינט ער מיינט איך זאל קומען צו אים אינדערהיים עפעס זיינע טשילדרען איך ווייס נישט, ניין ניין ניין ער האט געהאט אינדערהיים האט ער געהאט יעדע נאכט ער איז געווען א רב אין חדר ער האט געהאט א, איך מיין ער האט עס גערופן דף היומי, ס'נישט ס'האט גארנישט געהאט צו טון מיט דף היומי, ס'האט געהאט צו טון מיט די תנאים האמוראים,

וואן אוו די פיפל דעט טשעינדזשד מיי לייף, טשעינדזשד מיי לייף, היז וועי אוו טינקינג ענד ענד היז אפענעס ענד היז עפראוטש טו אידישקייט ענד טו מצוות ענד טו ימים טובים, הי טשעינדזשד מיי לייף, מיי האול וועי אוו לוקינג עט לייף, הי טשעינדזשד. סאו ער האט געהאט אסאך גוטע מעשות אויכעט, סאו איך האב אים געזאגט איך רעד נישט פאר קיין מענטשן, איך רעד נישט פאר קיין קינדער, קום צו מיר אינדערהיים, ס'איז דא אכט קינדער דארט, זיבן אכט קינדער, סאו הי דידענט לעט גאו, סאו כ'וועל לאזן וויסן. הי קאלד מי בעק, ער האט מיך ממש, ער האט מיך גערוירעוועט, געמוזט קומען רעדן. סאו איך דיסייד, ווייסט וואס, כ'מיין ס'איז געווען פאר ראש השנה, ניין נישט געווען פאר ראש השנה, ס'איז געווען שביעית צייט, געגאנגען אקעי, א ניו אופס וואן פעסטע מעידזשער סטארי וואס כ'האב אמאל געהערט פון רבי וואלעסטין, בין איך געקומען כ'וועל פארציילן די מעשה, ער האט מיך מילקט אוט דעט סטארי, כ'האב זיי פארציילט די קידס ווער גלואד, ענד איט ווענט אן ווערי וועל. און שוין, ער זאגט מיך דו מוזט קומען נאכאמאל, זאג איך האלא? ניין דו מוזט קומען נאכאמאל, אקעי שטופ עס אפ ביז ראש השנה, סאו האב מיך אנגעהויבן זאגן לייק נאכאמאל נאכאמאל, יעדע צוויי חדשים מיך געקומען נאכאמאל, די קידס יעדע וואך האבן זיי געפרעגט ווען קומט שרי גינזבערג, ווען קומט שרי גינזבערג, סאו איי דידנט טעיק איט עז עניטינג, פיין איך בין געגאנגען אהין, איינמאל זאגט ער מיך סארי מען דארף אנמאכן א וויקלי זאך, יעדע וואך א פרשה שיעור, מיט מעשות, זאג אר יו קרעיזי? איך קען דו איך בין נישט קיין רעדנער, איך האב געהערט אפאר שיינע מעשות, איך קען אפאר שיינע מעשות, טען פיפטין שיעורים קען איך דיר געבן באט דעטס איט, זאגט מען ניין סארי דו העוו טו דא דיס עווערי וויק, מען מאכט עס נישט ס'איז נישט קיין מאסט, מאך הייב אן פרשת נח, עס קען מאכן לעכער האסטו געמאכט לעכער וויק ביי וויק, סאו איי סטארטעד, ס'איז געווען א געוואלד מיט האומווארק. געוואלד מיט האומווארק ביקאוז דו האסט קינדער, קליינע קינדער. וועלכע עידזש זענען די קינדער? וואס ביטווין
עלעווען ענד טערטין לאמיר זאגן. אקעי. שפעטער איז געווארן אביסל מער געווארן צען יאר אלט שוין. סאו ס'איז געווען א אימענס אמאונט אוו ווארק ווייל דו מוזט האבן עקזעקטלי קאנטאקט וואס דו גייסט רעדן. מיט קליינע קינדער אוטסייד חדר אן א מנהל אן א רבי אן א שטעקן, דו קעקעצט אויף אפאר ווערטער אפאר מינוט און די טשילדרען אר אלל אווער די פלעיס. סאו די העוו טו העוו יו נאו וואט יו סעינג, סאו איך פלעג זיצן אין חברה שס פאר אקלאק אין די מארנינג, איך פלעג עפענען די בית מדרש ענד ארטיקולעיט סטאריס, וואס גיי איך לייגן, וויאזוי גיי איך עס אריינברענגן, וויאזוי גייט מען עס מסביר זיין, און מענדי געטער who edits this פרשה פשט איז וואן אוו מיי פירסט תלמידים, מיר געזעצן דארט, כולל ר' שלמה זלמן ערלאנגער, יא. טו קאט א לאנג סטארי שארט, עווענטשעלי. מענדי האט שוין אפאר מאל געזאגט אז מען דארף מען דארף דיך אינווייטן פאר א עפיזאד, סאו. אקעי, יא, איטס אן אנער טו העוו מענדי עז א תלמיד. סאו טו קאט א לאנג סטארי שארט, שלמה זלמן האט געהאט א בעיבי דעמאלס, סאו הי אסקט איף הי קען בי אין מיי האוז פאר א שארט ווייל. סאו ס'איז געווען אין מיין הויז, ס'איז געווען צען צוועלף קינדער, ווארד ווענט אוט, מער און מער קינדער האבן געוואלט קומען, ס'איז געקומען צו א פוינט וואס כ'האב געהאט דרײַסיק פֿינף און דרײַסיק קינדער אין מיין דיינינג רום. סאו כ'האב געהאט טישן, פאלדעבל טעיבלס, מ'האט זיך אנגעלייגט יעדע מיטוואך, אנד האב טו גיוו קרעדיט טו מיי ווייף, איי דאנט טינק אלאט אוו פיפל וואלד העוו סאטש א טינג גאוינג אן אין די האוז, קינדער קומען, רודערן, האקן אויף די טיר, זעצן אויף די טיר, מאכן נויז, טעיקס א פיו פיו אווערס, יא די פרעפערעישן ביז זיי גייען, סאו איט וואזע אן אווער שיעור עווערי וויק, סאו אלאט אוו קרעדיט טו מיי ווייף פאר דעט פאר העווינג איט עט האום, און ס'איז אנגעגאנגען פאר פֿינף יאר א שיעור פאר קינדער. פון ווען ביז ווען? ווי לאנג צוריק איז געווען? ס'האט זיך אנגעהויבן בערך תשע ע, היי ביז קאוויד. אקעי.

איט וואזנט איזי ביקאוז מ'רעדט נישט פון דעם. איט וואזנט איזי ווייל ס'איז געווען כל מיני קינדער פון כל מיני חדרים, מיקסד חדרים, וואס האבן זיך געקענט א חבר און דאס, איי יוזט טו גיוו דעם נאש, איי יוזט טו פרעפעיר קריספס און דזשעליס און דרינקס. סאו ס'האט זיך נאך געקאסט אויכעט.
אוודאי, נאו. איי נעווער טשארדזשד א פעני פאר תורה. נעווער. סאו יא, מען האט עס אנגעגרייט פאר זיי און און ס'איז אייביג געווען די פסוקים האב איך אייביג ארויסגעשניטן געמאכט פעיפערס פאר זיי, ס'האט געהאט א נאמען אראגאניס, און ס'האט זיך אזוי אנגעהויבן, שלמה זלמן פון ערלאנגען פלעגט קומען אין די מידל און ער פלעגט צוענדיגן די די פיינעל ווארד, ער האט געציילט א מעשה, און דאס ווענט אן thirty thirty five בויזע מענטשן, די קינדער זענען אהיימגעקומען זיי האבן געזאגט פאר. פאר די מענטשן, פאר פאר זייער טאטעס, ס ה מעשה ס ה, סאו גאט אלאטס ריקוועסט הייב אן רעדן פון אינגעלייט, הייב אן רעדן פון אינגעלייט, איט וואזנט מיי טינג וואס כ'גיי רעדן פון אינגעלייט, סאו עווענטשעלי אין קאוויד ווען כ'האב נישט געקענט מאכן די שיעור פאר קינדער ענימאר, איז געווען דעמאלטס, געדענקסט טולי האראוויץ האט געמאכט היים חייני?
א פאון ליין, סאו דארט האב איך גערעדט, ער האט מיך געבעטן איך זאל רעדן, סאו יעדע וואך אויף די פרשה האב איך גערעדט טווענטי מינוטס, סאו דארט האב איך באקומען אביסל די פיל פון, ניין, עקשעלי כ'האב עס אנגעהויבן שוין פאר קאוויד, איי סטארטעד לאנג ביפאר קאוויד, ניין, סאו כ'האב אנגעהויבן מאכן דעמאלטס קליפס, כ'האב עס ארויסגעשיקט מיינע פאר אכט אדער ניין אדער צען מענטשן, דעטס איט, דזשאסט ביי מיר אינדערהיים, ס'איז נישט געווען ביי מיר אינדערהיים, אויבן אדער אין מיין קאר, כ'ווייס אפילו נישט ווי, כ'מיין ס'איז אנגעהויבן אין מיין קאר. סאו איך האב געהאט מיין טעבלעט, כ'האב עס געלייגט אין פראנט אוו מי, כ'האב מיך געווידעא'ט, כ'האב עס געזאגט און פיניש. מיט די צייט איז געקומען עדיטינג, ס'איז געווען, די איידיע וואס פייוו מינוטס אן די פרשה, ס'איז געווען א פייוו מינוט קליפ, ס'איז געווען אינספייערד ביי חתן סופר זאל מאל אריינקומען לבית מדרש, ער זאגט איך מאך א סיום אויף שש סדר משנה וואס כ'האב געלערנט אין פינף מינוט. ס'האט מיר געוואונדערט ווי קען מען לערנען שש סדר משנה אין פינף מינוט,

ענד דידנט איווען טאלק אבאוט איט, און ער איז געווען ביזי, הי וואס א ביזי פערסאן, באט די תורה האט נאר ארויסגעברענגט די זאכן דער איז רעלעווענט פאר אס צו לערנען, די ווארט תורה, זאגט די אריזל, קומט פון די ווארט הוראה, טו טיטש, תורה איז א טיטשינג, סאו תורה איז נישט קיין סטאריס, וועגן דעם איך פלעג אייביג זאגן פאר די קינדער אין די שיעור, עס קומט פרשת משפטים, עוועריבאדי פריקט אוט, פארוואס? ווייל בראשית איז אלעס אינטערסאנטע סדרה'ס, אברהם יצחק יעקב יוסף די שבטים, מצרים די מכות, עווער סאו עקסייטינג, דאס קבלת התורה, סאדענלי דער איז לואו דראפ, משפטים, די משפטים שטעקן, באט דער וואס האט געלערנט תורה ביז יעצט אז ס'איז איט טיטשעס מי סאמטינג, ענד אין פרשת משפטים האמיר איט עז עקסייטינג עז עווערי אדער וויק, ענד די קידס יוז טו לאוו פרשת משפטים, סאו תורה איז נישט קיין סטארי בוק, סאו תורה איז רעלעווענט און איך לעב אסאך מיט דעם, און און מענטשן פרעגן מיך אסאך מאל געוויסע קשיות און עצות, זאגט ס'איז א פסוק אין די תורה, עס שטייט אזוי און אזוי, און יו קען לערן פראם עווריטינג,

ענד איט וויל אפיעל טו מאר פיפעל, און מענטשן האבן געדולד דאס צו הערן, סאו איך האב געהאט א דילעמע דעמאלטס איך האב עס אנגעהויבן אוואוטן סיקסטי סעקאנדס אוואוט אין א מינוט, סאו איך האב די אינגערמאן פרידמאן פון עסטים ער מאכט די גרעפיקס איז דזשיניעס, ענד הי אלוועיס עדווייזעס מי ווייל ער האט געמאכט די לאגא און עווריטינג, הי טאלד מי דאנט דא סיקסטי סעקאנדס באט סיקסטי סעקאנדס איז יו טאקע לימיטעד טו סיקסטי סעקאנדס יו קען מעיק סיקסטי וואן א מינוט וואט א מינוט יא פונקטליך שוין סאו שוין סאו ווי דיסיידעד טו קאל איט אוואוט אין א מינוט.

טא טא טא רעפ איט אפ, מענטשן מיינען די ווארט אין א מינוט איז סאמטינג דעט דזשאסט ראולס אוט אוו מיי סליוו, א ווארט, איך זעץ מיך אוועק, איך מאך עס און גיי ווייטער. נישט קיין מושג וויפיל ארבעט גייט אריין אין די מינוט אדער מינוט און א האלף. די ריסערטש טרעפן די ווארט. נאמבער וואן, איך הייב שוין שבת אן לערנען די נעקסטע וואכעדיגע פרשה. סאו לאט אוו ריסערטש, מפרשים, ספרים, ענד דו קענסט זען אזויפ קענסט האבן א ליסט פון צוואנציג דרייסיג גוטע ווערטער באט איי פיל אז ס'מוז עפלייען צו מענטשן. קענסט נישט סתם זאגן דאס איז בגמטריא דאס איז טאקע א מורא'דיגע שיינע ווארט. פון ווי האט איך ווייס נישט פרעה געוואוסט אז דאס גייט קומען? אוואו האט משה רבינו געזען ברעמעס? ס'איז א שיינע ווארט איבערצוזאגן אנד אנד תורה איז הוראה איט העז טו טיטש יו סאמטינג יו העוו טו לערן יו העוו טו וואלק אוועי פון א ווארט סאמטינג דעט איז עפליקעבל טו מי סאו איך קען דאך קיין אזויפיל דברי תורה, א סך הכול מיטוואך יענע וואך, לאסט וויק, ווענסדעי איווענינג האב איך נאך נישט געהאט וואס צו זאגן טורסדעי מארנינג, לעצטע מינוט עפעס דאס, א פאלישט איט אפ, גענומען א לעסן פון דעם, ענד סאמטיימס דיז אר די בעסט, באט ס'מוז זיין, ס'מוז זיין א ווארט וואס מוז זיין עפליקעבל, דען עגעין, ס'מוז זיין פאזיטיוו. אדער חיזוק. ס'מוז זיין עפעס וואס א מענטש קען, אה, ער הייסט מיר שוין ווייטער נישט רעדן לשון הרע. יא, דאס איז נישט זיין קבול מסר. און אפילו מען גייט רעדן וועגן לשון הרע, האו דו יו דו איט? סאו, נאך א זאך. מען דארף מסביר זיין וואס דו רעדסט. איך קען מאכן די ווארט אין thirty סעקאנדס. שטייט אין פסוק אזוי און אזוי און פיניש. ווער איז דער פאסיוו? ווי דער פאסיוו? פון וואס רעדט מען דא? סאו איי אלוועיס סטארט עס אין עס באמערקן איז איי אלוועיס גיוו יו די בעקראונד פירסט ביי טיים יו קאם טו די ווארט איז שוין א האלבע מינוט אדער פארטי סעקאנדס אינטו די ווארט ווייל פשוט כ'האב מסביר געווען ביקאוז אז דו ביסט נישט מסביר א מענטש דעמאלס יו האב לאסט די פערסאן סאו איי טינק כ'ווייס ס'איז טאקע אויווער א מינוט באט איי טינק איטס ווארט אין די ביגינינג האב איך מיך געיאגט און גערעדט שנעל און קאט טו די פוינט ווייל ס'מוז זיין א מינוט איט קעים טו א פוינט ווען איי דיסיידעד אז דו רעדסט צו מענטשן אדער דו ווילסט זאגן א זאך פאר א מינוט, דו ווילסט עס אריינפיטן אין סיקסטי סעקאנד, אדער דו ווילסט רעדן צו די מענטש. סאו יו העוו טו נאו יור קראוד. איך איי דאנט נאו מיי קראוד ווייל איך רעד צו א קעמרא וויטש איז זייער זייער שווער ביקאוז יו העוו נאו פידבעק און קיינער שיקט דיך נישט צוריק צו ס'איז יא גוט ס'איז נישט גוט שיק מיך צוריק איטס ראביש עפעס סאו יו דאנט געט פידבעק און סאו סאו דו האסט אזוי האסט קודם כל די פרשה.

אויב איז דא א משל אדער א סטארי, איי דאנט מיינד טעיקינג איט אביט לאנגער, ווייל קאוז פיפל קען סטעי טיונד, יו קאנט באור פיפל, און דו ווילסט נישט קיינער זאל עס אפהאקן. על אף וואס די יונגע דור האט משוגע א שארט אטענשאן ספען עז א רעזאלט אוו סאשעל מידיא. יא.
ווייל קאוז מען פליקט.
טערטי סעקאנד ריעל דעטס איט, נאט גיווינג מאר דען טערטי סעקאנדס. יא. סאו איטס א טשעלענדזש, איי דאנט פארס עניוואן טו ליסען טו איט, דער וואס וויל עס הערן וויל עס הערן. ביי דע וועי, איך זעה עס נארמאל אויף ארי'ס סטעטוס, די שאלה איז.

און נעמען א לעסן פון דעם און עס ארויסברענגען אין א פאזיטיוו וועי און פיניש אףף וויט גוט שבת. ביי די וועי די לאסט ליין מענטשן פרעגן מיך ווי קומט די ליין העוו א וואנדערפול שבת עס קומט פון ר' אביעד געמילער הי יוזט טו אלוועיס פיניש העוו א וואנדערפול שבת איי יוזט טו לאוו איט איי יוזט טו ריעד היז נאוטס העוו א וואנדערפול שבת איך האב דיסיידט איך ענדיג מיט די ליין.
די רעקארדסט עס נאר איינמאל אדער די דארפסט אסאך מאל רעקארדן דרײַ אדער פֿיר מאל? סאו איך קען עס דריי פיר, איף איי רעקארד איט טען טיימס איי קאנסידער מיי סעלף

ווען יו האוו טו קאט אףף די סוויטשינג אן די קעמרע די סוויטשינג אףף די קעמרע די זעהסט אסאך מאל די מענטש עס הייבט זיך אן אזוי און עס ענדיגט זיך אזוי די קעמרע. צולייגן די לאוגא אט די ביגינינג.
די לאוגא און די ביגינינג.
די לאוגא און די ענד. און דאן דאס בעקראונד מיוזיק עדזשאסט די וואליום ארויף לייגן די ווערטער אויף דעם. עס איז זייער וויכטיג צו לייגן די ווערטער בקאז סאמטיימס פיפל דאנט כאפן וואס די האסט געזאגט. ס'נעמט צייט יא.
ס'נעמט צייט און די ספעלינג און דאס. האפפולי יום טוב געט שוין זיין עי איי טרענסלעישן פון אונזער סארט אידיש. קען זיין. כ'האב געזען די וואך איין ארבעט אויף עפעס סאו סעלעקט איט פוטס אפ. סאו בעיסיקלי ווי בין איך געקומען צו מאכן די ווארט אין א מינוט? איי נעווער פלענד טו דו איט. פון רענדאמלי טרעפן איינעם.
איי סעד יעס צו שלמה זלמן ערלאנגער. אן אפערטוניטי וואס אין פראנט אוו מי, איי קוד האוו סעד נאו, ענד מיי לייף וואלד האוו גאן און קאמפליט דיפרענט דיירעקשאן. קאמפליט דיפרענט. איט אינספייערד מי, דיס טען יערס וואס איך מאך דאס זייט כ'האב אנגעהויבן, טען ענד א האלף יערס, איט טשעינדזשד מיי לייף.

ניין, ארי ארי זוכט נישט צו אפענען זיין לאקעשן, ער וויל. ניין ניין, סתם איך ר.
סאו סארי כ'האב א ספעשל ריקוועסט פאר דיך. יא, לעטס גאו עהעד.
אקעי, באט זאג מיך נישט ניין, קענסט מיך עס איבערטראכטן. אקעי.
איך וויל, מיט שום ניו יאר ארום, ביי די יארצייט, זאלסטו ארויסגעבן א מיוזיק ווידיאו, פון וואן אוו יור פעיוואריט סאנגס. פון דיינע סאנגס וואס דו האסט ארויסגעגעבן אמאל. אויף דיין סידי.
א רימיקס? ניין.
א רימעיק. רימעיק. נייע מיוזיק, דו גייסט זינגען.

די די די גייסט ארויף אביסל זוכסט דיינע סחורות, ס'איז דא יא, אבער ס'קוקט אויס די אלטע אברהם פרידס יא, סאו איך קוק דיך יעצט אן קיינד אף, אקעי, דו האסט געמאכט א טשעינדזש פאר פעמילי פורפעסעס, פאר יור פערסענעל פורפעסעס גייסט נישט זיין קיין מוזיק יא, באט דו וואלסט געקענט בעצם זיין א, איך, אזוי קוק איך עס אן, א מרדכי דוד, אברהם פריד, ביקאוז די טעלענט האסטו געהאט, סאו דו זינגסט נאך שיין, ביסט נאך מיוזיקעל, לאמיר זיך געבן איין שיינע מיוזיק ווידיאו.
קענט עס קאסעט.

אפערטוניטיס אר אין פראנט אוו יו. יעדע איינע אין דער וועלט איז געבוירן מיט אנדערע טעלענטס. יעדע איינע האט מעלות מיט די חסרונות. יו יוז יור חסרונות עז וועל ביקאוז יו גראו פראם יור חסרונות. יו העוו טו יוז יור אפערטוניטיס, יו העוו טו יוז יור טעלענטס, ענד איטס אוט דער, ענד איף עוועריבאדי וויל יוז דעיר טעלענטס, די וועלד וויל בי א מאטש בעטער פלעיס. האניש בעדן איי קאנט עגרי מאר, כ'ווייס נישט שוירי קען שוין געדענקן אז נאך פאר די פאדקעסט האט מען שוין געהאט א וואטסעפפ גרופ ס'האט געהייסן.

ס'האט יא, ארי פלעגט געבן חיזוק, ארי פלעגט פלעגט מחזק זיין אריין קומען מיט חיזוק. ס'איז א שטארקע פוינט, אז יו נעווער נאו, אפילו אונז וואס רעדן אסאך מיט שרי וועגן די פאדקעסט דא, ווייסן זיי ביינאיינקום אנגעפאנגען א דזשאוק, ס'האט מיר צום משל גע'חלומ'ט מענטש גיין, וואס א מענטש ווילן צוויי לאנדענע אידן זיצן דא ערגעץ און פאר עפעס א בודקעלע צו פאר. ביי די וועי מ'רעדט שוין, ס'איז נאר בזכות מענדי, ווייל אונז האבן רעקארדעד, ס'איז געלעגן חדשים האט מען גארנישט געטון מיט דעם, מענדי איז געקומען און געזאגט איך לייג עס ארויס, אינטערעסירט מיר נישט, איך לייג עס ארויס, מאך זיכער צו רעקארדן נאך איינער קראכט. עגעין, עגעין, דער'ס אפערטוניטיס, יו קען לעט גאו,

ענגלישע קעלענדער נאך וואס מ'האט ארויסגעגעבן אונזער ערשטע עפיזאד. סאו ראונדס אפ א יער. טענק יו, און דארף מען זיך אויך באדאנקען קודם כל פאר דיך פארן אריינקומען, און פאר אלע ליסטענערס וואס זענען שוין מיט אונז א יאר צייט, און זיי קיעפ קאמינג בעק וויט פידבעק, הערות און קאמפלימענטס, סאו ווי ווי דו עפרישיעט, איט איז וואט קיעפס אס גאואינג, און ס'געבט אונז די. די ענערדזשי מיט די חשק צו ווייטער גיין מיט דעם סאו טענק יו ווערי מאטש טו עווריוואן ענד וויל סי יו אגען עמיצער שם די נעקסטע עפיזאד אין די נייע יאהר. זיי האבן טאקע צעהליגע שורות, די נעקסטע עפיזאד גייט ארויס קומען נאך ראש השנה, זאל די אייבערשטער העלפן אלע אידישע קינדער, טאקע שכוח פארן ליסנען, א יאר צייט, און זאל מקציב חסידים טובים, א גוט געבענטשט יאר, האבן אויסגעפועלט אלעס גוטס, און זייטס געבענטשט הצלחה.